Viwo, amewo le.
Ametɔ ya. Oh, damn, damn, damn. Eh, Sonny. Ametɔ ya tɔ ale leke. Ela dze mɔ ma. Eh, mɔmɔ dze mi. Ele mi yɔna dɔ gbogbo tɔ la kuma fi dze na mɔ aɖe. Edzɔ na si na tɔ. Vɔa nu mɔ nɔ ŋlɔ tso amewo ŋuti agba ŋlɔ ɖeke tso ŋuti o. Kama kama o sɔ ma ŋlɔ tso ŋuti wa. Ɛɛ ne ma gbe aɖe no. Gbe aɖe. Tɔ amua ɖeke gbe la. Ɛɛ enya ke jɔa. Me dzi be ɖe. Ewɔ vie fia ne mega da asi agba me kple nye ƒomewo kɔ. Eyi ta meyɔ etɔnye kple ƒonyemetɔwo, nɔnyewo, nɔvinyewo be nu va, ne mía ade asi agba mía ɖu nu. Dzilawo wo nya va. Wo gbɔna afi ya. Esia, wo gbɔna afi ya wo trɔ ya. Ta makɔ ɖe nu ne na na ɖaŋu nyui ɖe da ɖi nu. Nuka ɖaŋu le?

Eya dzi la gblẽe keke me na susutɔtɔ ke me ɖeɖea dzi la gblẽe keke me na eƒe fami, eƒe ƒometɔ gasiagame kpɔ gaya.
Gaya, mínya ɖe aɖe kpe le ahome fi o. Tutu gbã wokpɔ fi ke me le ye, ehiã ga, maple afɔkpa, madra ɖo kpɔ ta gbɔnye ɖa, eɖa tsã gblẽ kpɔ.
Aa, ne woatɔ ya madɔ ŋuti wo faa. Mabiɔ se, nyemle se ŋutsua be nya gɔme o.

Adre ɖo na anya ba ba nya kpɔkpɔ ɖe kpe tɔ ŋgba nɔ fi ɖe kpekpe na mo. Mati te fifi dze. Abɔ dre ɖo keke mati te ma be tɔ dradra ɖo. Ɖe kuku wɔ kaba fotoa le veve ɖe na. Ɖo wa da na yi ɖe ti la wo.

Gasɔ kotoku ɖo sɔ yi ni ŋ vo. Ma biɔ se lo. Wa mi kudo ƒome be nya gase gamea ɖe tsikɔ nam. Nuke mi le ya wa mele veve ɖe na o. Ƒo me koe le veve ɖe na o. Ƒo me koe le veve ɖe na o. Nya gbogbo ke mi le gblɔ na wa la la la do akpa na wa kpe ɖe ŋtinye ma va yi wɔ nua. O be ƒome ƒome mi ŋɖa nu kpekpe o lo. Nu be ya ɖa ŋtɔ va yi ɖe. O tsa ŋkpɔ o ma ƒo. Veve ɖe.
Ewɔ ka ɖe?
Le be ɖe gbɔgblɔ be yemeɖa naneke oa? Ega gbogbo ya ne fia mekɔ no be ɖa ŋu. Mía xɔa me droa, meɖa naneke o.
Amegã ɖo nua me na na meɖa nana dzilawo. Nyemele ɖa ɖa ne kpokpo. Nyemeda ɖa o, be ɖe. Amedzro amedzro, wo ne tɔ ne va sɔm sɔ, wo ne va sɔm sɔ wɔ ɖuɖu aɖe ne woaɖu.

Wotsã wɔ kaba ne ne ko kaba mke jo nye va kpɔm le fi o. Nyawo. Nyawo le be ne. Ke nye nye manɔ yiyi, manɔ gbɔgbɔ, wale ne nyɔnu le aƒe me, mekɔ ga no be ɖa ŋu. Maho amedroa, ne va gbɔgbɔ la fia be dzinye la wo ta, wo ne nyi ma va ɖa ŋu wo. Le be ne ese be ne le mewɔ nana le ke ne dziwo la wo alo. Ta wa me nye dzinye la wo kpɔ le bo ɖe ke ŋu alo. Enu ebe be eze yi bɔ me ko katsa yi ado gole. Esia. Ele gblɔ nya koe. Ŋbo ŋutɔ yi ne be dawana. Masem le gbɔ o. Masem le gbɔ o. Gbɔ me la. Omi kplɔ va da ɖe fi ya lo nye kplɔ va da ɖi. Meke kplɔ ɖɔ fi va da ɖi le nye kplɔ dome. Ebe dzi le ne me kawo hã. Ne nye hã me kpɔ ke ke dogo me kpɔ ga ne gbɔ ne dua. Dzi le ne ne. Oi dzi ma fi va de. Efunfun ne ne ma.

Eɖe wele kuli ne daga. Wòdo wɔ ɖoɖo ma wo. Akpɔ ɖe daga ta. Akpɔ ɖe daga ta. Eyo etɔ yi. Akpɔ ŋutɔ na yɛ na. Nyɔnu. Yɛ kpɔ na kpɔ gbɔ. Le goma wo me. Nenema. Afi ma ne mi va fi ya. Me yɔ srɔ̃ nye ɖe mi ya. Hlega. Kɔne. Ɖe ni yɛ ŋutɔ be. Yɛ atɔ akɔ da ma kɔ. Me kuli kɔne. Evɔa ya, ne ya gblɔ me le fia, ewo, ele xɔa me. Hm? Ne mi dze ma koe be, mɔlu, ele xɔa me. Ɖo ŋku na be nɔvia gbe gas me li. Gas le xɔa me. Nuwo kata le xɔa me. Etsɔ detsi ye li. Pe, eta me kɔ ga bubu ne be, ne ƒo detsi bubu. Hm. Agbenɔnɔ ya, mia me fia nɔ zazã ɖe ŋunye le aƒe ya me. Ne magblɔe koa, ezu dre. Ne magblɔe koa, enu tsi ka ɖe mía ŋu kekeake. Ne nye ŋutɔ mava gblɔe ne mia, nyemenye aleke miava se egɔme o. Menya hafi gblɔ nɛ be, Enye, dzi mía, dzilanyeo, etɔnye kple nɔnye kple ƒonyemetɔwo, wogbɔna gbɔnye. Ne ɖaŋu míaɖu.

Ke Bo la dam le srɔ̃ ƒe aƒe mea, edze be yeanya be fetɔ kui alo yi be famili nɔviwo gbana keŋ gbe nu. Mada la to wò alo ɖe ko nye ŋusẽ gɔme o la, David na ase ɖe gɔme, na ase ɖe gɔme. Ŋugblɔ nya na mi kpa. Esi wòfɔ Pɔli kɔ ɖo nɔa, Pɔlia yi ɖaɖe va ɖui. Nɔte la bena ɖe lebe nɛ. Enya nya nye mese nya esrɔ̃ bena ɖe yegblɔ nɔ be yetɔ. Kudo ye nɔ wo gbana. Wo be to wo gbana ɖo bina awɔ nu ee awo. Wo jo be ɖa sebe wɔn mu lo. Dada o kpɔɛ o kpɔ gagbe mi nɔ ta awo. Ne tutu ne tutu la kika ki ke o jema kɔ ne ma fa gula la be ale ne ma fa gula la be ale ki ma ha be ma tu. Tabi ba le fa kpa so. Me nye mi la ba fɔ kɔkɔ re jiwo ke o jema kɔ mo de vi ga kɔ me nye me ti nyro kaka mo do na ku ne sere ne ma fa gula la be he ne ma fa gula la be he ki ma. Bɛbi kɔe ma, lɔ agbɔn ma ni yɛ ɖu. Bɛbi mi kpɔ adodo kpɔ nu ko do da ɖe ya. Nfiɔ nu dada, nfiɔ axome dɔ wɔwɔ. Mu ni ko nu nya ne kpekpe o. Enya nu ko va le wɔ ya. Ne srɔ gba li mi ne ti. Kpakpla ke nsɔ na wa ye o va le zan ya. Kpakpla ke na wa ye o va le zan. Izan mo le, ikpe ma zan me le. Kpakpla le ni ama.

Mekpɔ woade dzesi be vinyaa ɖo sena meyimeyiwo ŋu ɖu ge ŋu neni miaɖu kpekpeme miaɖu hati woade. Nya me wòsusu nene ba vɔa meva kpɔe be o, Pɔlie nye ya ye ƒe dɔ gãtɔ. Eɖe fu ne dzi megava o. Míawo míva, nyaa dzɔ dzi nem be míawoe va. Nenye lɔ̃xoa kple toawoe zɔ va la dzea egbea ɖe fu nenye. Eye nanye kpɔɖeŋu kple nya ɖe ŋu nenye ɔ, vevitɔ nye wò yi ke mekpɔ ɖe srɔ̃ haɖe o. Nye me ve ma mi kpɔ ɖe srɔ̃ haɖe o. Bene, menye mianɔ aƒe me aɖo fesuɖiɖi o, aɖu ŋgasi ayi ava yi wɔ ɖa, aɖu ŋu ɖe fi ma zu ke sesu ado go ye nye nya o. Hmm. Bibie wɔnɛ be zã zã wɔnɛ. Ɔgãma safia ye ko nya mɔkɔ. Ye be ha mo ti ye. Nyanya ma gblɔ nɛ koe be nye kɔ nakpɔ aƒe yi me nètso hafi nade ha. Nye kɔ nakpɔ aƒe yi me nètso hafi nawɔ gbe fũ alo kpɔ kpɔ le ŋkume dzidzi ɖe. Kpɔ le nele. Fire papa.
Baba, mele nu ma kpɔm ne adovica itsɔ me tu via ɖe da kpli da ɖe kasi ma va me gbɔnɔ va tsa kpekpe si ke sora bi. Henu kɔvi nu ma va gbogbo. Baba me va kɔ mea ma nɔ anyi tsɔ nu ma tsɔ tsɔ fonu wɔ ma le. Ko ya jɔ. Wɔ ma le.
Mele nu ma. Metsɔ ka ɖo le fi ta. Anyɔnutsɔ ka no o. Ao. Me kpɔ ma ma ma kpɔ ne wí ne tsa. Nya bɛ o. Ne kpɔ ɖe ne mi bata. Abi ye.
Ɛɛ wí ta yɔ ni lɔ ni. Hmm. Ɛɛ ɔ ne mi va kpe o. Ale vi nya nɔ na gbe le gbɔ wa. Yi ta yɔ ni do. Ko mi va kpe. Edzɔ dzi ne mi. Ne nyu ɖe ye tɔ wa. Ye ŋtɔ ma la fɔ. Ne akpɔ me bɛ la. Me gbɔ na. O ma ma ma ma o. Ni me te na.